Nibagira ngu baaheza emyaka ena nibabonaabonesibwa enyamaishwa nizo zimwe okuruga omu irindiro ry'enyamaishwa erya Lake Mburu National Park. Hati uwa n'abashaija ababi ab'okuhirereka i kubi kubi kubi kubi kubi n'obu noogira ngu omuntu naatunga obushorozi n'obu oraambe kubateera kiboko ahabw'okuba tukabeeta aha embu y'okuteera embogo nibagira bati bo baateera amashozi ahaiguru ngu ngu embogo emwe neekira abantu ba kyeera. Aba nibagira ngu embogo ezirikutuura omu faamu ya Purofesa Ephraim Kamuntu zibaburiza obutooro kandi obwa hati tibaine ky'okurya kandi ezi zaaheza emyaka ena omu mwanya ogu. Itwe twine obusaasi bwingi ahabw'embogo kututaahirira tukateera omuranga bakanga kutuhurira kandi obu embogo zirikuruga owa Purofesa Kamuntu itwe eby'okurya titwakibiine mbwenu twaba nitushaba babaase kwija kutuyamba batware embugo zaabo ahabw'okuba tukateera omuranga owa chairman LC 3 naakimanya, twateera omuranga aha wa chairman LC 5, wa RDC boona abeebembezi. Abataka baayongyera baagira ngu bakagambaho na Professor Kamuntu ku abahwera akagaruza embogo omu paaka kwonka ekyo tikikakorwaga. Ku twahikire owa porofesa ka muntu ku twagambire nawe yagira ngu yaaza kuteerera aba UWA, aba UWA ku yaabateereire baayanga kwija kutwara embogo zaabo. Kureeba ngu embogo zimazireho ebintu byona kandi obwe nyine abeereere, abaana baitu baine eky'okurya, nindonda eki ndaabateera aha mahega kibura, n'okushoma kwaza kurema, embogo zaatumaraho, zaatuhezaho, Omuntu yaabura obutoro nituraara aha kiro nituteera ebigoma, embogo ehinduke tureeba. Reuben Aserunjogi ow'embogo zimariireho emisiri yaashoboorora ngu egi ni sizoni ya kana ey'enyamaishwa ezi zirikurya emisiri kandi beerarikiriire ahabw'okuba obwahati ezi nizibaasa kwita n'abantu. Gavumenti twaba eshengyereza Tutaire emiranga omu ba b'obutegyeki boona, twateera emiranga omu ba uwa, mazima embogo zaaturaaza kubi. Nituraara kubi ahabw'enjara, turaara kubi ahabw'abaana, turaara kubi ahabw'abashaija. Abashaija nibaraara na tooki batembire omu miti nibakuuma embogo. Omuntu otsigara oyerarikiriire ogye oti hati takugaruka obu yaagyenda, egi ni sizoni ya kana. Gavumenti etuyambe etware embogo zaayo ninga ete oburinzi bwona kureba ngu niitwe twabaho nk'abanya-Uganda. Shana tufuruka ekyera turikwenda kuza mu kampu batutware Basitooku kwonka turikwenda kureba oku nitwekorera. Aba baashoboorora ngu ekitongore kya ua bakaijaho baakanga enyamaishwa ezi n'amasasi kwonka tibaazitwara ekirikubeerarikiriza. Kuruga sizoni ya kana Abaua bakaija omurundi gumwe. Bazamu baakuuma, baziteerera n'amasasi bazishendekyereza, zaagaruka. Kuruga obwo nizigaruka tibaakagarukaga. Mazima twabeshengyereza. Gavumenti mutuyambe. Twine obusaasi bw'amaani munonga. Embogo zibaire embogo zituriiriire emisiri yaitu. N'abaana baitu nimwo tukwiha school fees, tibakishoma, tibakifuna by'okurya n'aha bamwe baaza kuhika aha kwiba. Mbwenu twine obusaasi bw'amaani munonga mwije mutware embogo zaanyu. Ori chairman w'entebe y'okubanza, Serunjogi David, yaayongyera yaagira ngu gavumenti yaaba etaabayambire nibaza kufuruka. Ka baakuba batatuyambire ahabw'okuba titukuza kugwa aha Tukaituraho enjara n'okufuruka tukaruga omu kyaro omu tukaza kuronda ahandi. Ori Chairman w'egombora ya Nyakashashara, Andrew Rwakishaija yaagira ngu we n'abeebembezi bataahi be bakagyezaho kuteerera omuranga ab'ekitongore ekya UWA kwonka tihaine eki baabakoreire. Mbwenu ekyo nikitusaasiza kimwe munonga munonga munonga Nkabiire ninsaba gavumenti ahabw'okuba itwe tituri omu paaka, abantu nibahinga ebyokurya byabo nkaba naahandiikire rdc, twahandiikire aba paaka kwonka no risiponsi tihaine eki barikutugarukamu ngu baine eki barikukora. Abantu barikwiha munonga munonga, nitushaba gavumenti erikutukiraho, aba paaka etuyambe. Eije eihe embogo zaabo nainga baziite. Ahabw'okuba abantu tibaine by'okurya, abantu bahahaire emitima, abantu tibarigye mbwenu. Amaka munaana kandi agarimu abantu barikurenga igana nibo bariyo nibeetombwitura ekitongore kya ua abeembezi ba disiturikiti ya Kiruhuura ahabw'obutatwara embogo ezi omu myanya yaazo omu paaka y'okurindirwamu kandi ezisiisire emisiri erimu ebicoori ebihimba, ebinyoobwa, entookye hamwe n'ebindi bingi. Wa Sky TV yaga enshonga ndi Job Kato omuri Kiruhura. Ndi Job Kato kandi ningira ngu enshonga egyo ni nkuru munonga kandi ekirikukirayo kuba kikuru munonga n'okugira ngu gavumenti eshemereire kurigayo ekuhwera abakazi abo abakuraara beerarikiriire ahabw'abashaija baabo okuraara aheeru.